Zäriýat süresi. Zäriýat süresi Mekge dinilen sürelerden bolup, ol altmyş aýatdan ybaratdyr. Süräniň ady ýeller diýen manyny aňladýan Zäriýat sözünden alnandyr. Ol söz süräniň ilkinji aýatynda agzalýar. Bu sürede älem jahanda bolup geçýän käbir ägirt tebigy hadysalar, olara jogapkär perişdeler barada hem-de yns-jynsyň Alla ybadat etmek üçin ýaradylandyklary barada aýdylýar. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen, Ol tozadyp, guma garyp barýan ýellere, ýagyş ýüplenen bulutlara, aňsat akýan ýagyş damjalaryna, buýruklary, rysgallary, ýagyşlary paýlaýan perişdelere kasam bolsun, size wada berlen direliş, elbetde, dogrudyr. Takyk, din, jeza güni hökmän amala aşar. Ýyldyzlaryň oklaryna eýe asmana kasam bolsun, takyk siz gapma garşy sözleri aýdýarsyňyz, ondan kurandan diňe aklyny ýitiren ýüz öwrer. Ol ýalançylara heläkçilik bolsun, olar nadanlyk içinde bolan gapyllardyr, olar ýaňsylap, ol din, hasap güni haçan bolar diýip sorarlar. Ol gün kyýamatda olar oduň üstünde synag edilerler, gaýnarlar. Olara, Eden pitneleriňiziň netijesini dadyň, bu siziň gelmegine howlugýan zadyňyz diýler. Takyk, takwalar jennetlerde we çeşmeleriň kenaryndadyrlar. Olar özleriniň Perwerdigäriniň beren sylaglaryny alarlar. Çünki olar öň dünýäde ýagşy işleri edendirler. Olar gijesine az uklaýardylar. Olar säher wagtlary Alladan günäleriniň geçilmegini dileýärdiler, olaryň mal-mülklerinde dilegçileriň, mätäçleriň hem-de emläkden mahrum bolanlaryň haklary bardyr. Anyk ynanmak isleýänlere ýer ýüzünde birnäçe alamatlar bardyr. Görmeýärsiňizmi, siziň hut özüňizde hem şonuň ýaly alamatlar bardyr. Asmanda hem siziň yrsgalyňyz we size wada berlen zat bardyr. Asmanyň we ýeriň Perwerdigärine kasam bolsun, takyk, bu wada berlen zat siziň gepleýşiňiz, Hakykat bolşy ýaly, hakykatdyr. Saňa Ybraýymyň hormatly myhmanlarynyň, perişdeleriň habary geldimi? Olar onuň Ybraýymyň ýanyna gelende, Salam diýipdiler. Ol hem, Size-de salam diýipdi. Emma içinden, Bular meniň tanamaýan adamlarym, eýgilik bolsun-da! diýipdi. Ol olara tagam getirmek üçin gizlinlikde maşgalasynyň ýanyna gidip, semiz göläniň etinden tagam getirdi, olaryň öňlerinde goýup, Tagam iýmezmisiňiz? diýdi. Şol wagt onuň içine olardan bir gorky düşdi. Olar, Gorkma diýdiler we onuň ulalanda alym bolup ýetişjek bir perzendiniň boljagyny buşladylar. Onuň öýüniň beýleki burçunda oturan aýaly muny eşidip geldi, ellerini ýüzüne urap, gaty ses bilen, Men bir önelgesiz kempir ahyry diýdi. Olar, Seniň Perwerdigäriň şeýle diýdi, emr etdi, takyk Ol hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir diýdiler. Ybraýym, Siziň wezipäňiz näme, eý ilçiler? diýdi. Olar, Biz günäkär bir kowmuň üstlerine palçykdan bişirilip, hetden aşanlar üçin Perwerdigäriň tarapyndan möhürlenen, Daşlary indermek, zyňmak üçin iberildik diýdiler. Bes, biz ol ýerde bolan möminleri şäherden çykardyk. Emma ol ýerde bize tabyn bolan bir öýden maşgaladan başga musulmanlardan hiç kimi görmedik. Jebir-jepaly azapdan gorkanlar üçin ol ýerde bir alamat goýduk. Musanyň kyssasynyň içinde hem ybrat bardyr. Biz ony äşgär mugjyza bilen Fyrgawnyň ýanyna iberipdik. Ol Fyrgawn ähli güýji we goşuny bilen ýüz öwrüp, Ol Musa bir jadygöý ýa-da bir däli diýipdi. Biz ony hem-de onuň goşunlaryny tutup, deňiziň düýbüne gark etdik. Ol gark bolýarka puşman edip, öz-özüni ýazgarýardy. At kowumyna hem ähli zady goparyp, köklerini guradýan bir ýel iberipdik. Ol ýel öňünden çykýan ähli zady dessine kül ýaly edip, tozadyp goýberýärdi. Semut kowumynda hem alynjak ybrtlardyr. Olara hem Belli bir wagta çenli dünýäden peýdalanyň diýlipdi. Olar özleriniň Perwerdigariniň emrine garşy çykansoňlar, olary ýyldyrym urdy. Olar duran ýerlerinde seredip, aň galyp galdylar. Ne galmaga güýçleri ýetdi, ne-de olara kömek edildi. Biz öň Nuhuň kowumyny hem şeýle heläk edipdik, sebäbi olar pasyk kowumdylar. Biz asmany mäkäm görnüşde bina etdik. Ony giňelden hem Bizdiris, ýer ýüzüni hem Biz döşedik. Serediň, biz nähili ajaýyp edip düşeýäris. Siz pikirlenip, ybrat alarsyňyz diýip, ähli zady jübüt edip ýaratdyk. Bes, eý Muhammet! Olara, Allanyň goragyna tarap gaçyň, takyk, men Onuň tarapyndan size iberilen äşgär duýduryjy pygamberdirin. Allanyň ýany bilen başga hudaý tutunmaň, takyk, men Onuň tarapyndan size iberilen Äşgär duýduryjy pygamberdirin diýip aýt. Şeýle-de mundan öňki ymmatlary hem bir pygamber gelende, hökmän garşydaşlary oňa jadygöý ýa-da däli diýdiler. Olar muny bir-birlerine maslahat berdilermikä? Ýok, olar azgyn kowumdylar. Bes, sen hem olardan ýüz öwür. Sen olar hakykaty kabul etmändigi üçin ýazgarylmarsyň. Emma onda-da sen olara öwüt ber, taýk. Öwüt möminlere peýda berer. Men jynlary we ynsanlary diňe Özüme ybadat etsinler diýip ýaratdym. Men olardan yrsgal islemeýärin, Meni naharlamaklaryny hem islemeýärin. Takyk, Alla ähli ýaradylanlara yrsgal berýän güýç-kuwwat, häkimiýet eýesidir. Takyk, bu zulum edenlere ýaranlarynyň günä paýy ýaly azapdan paý bardyr. Bes, olar howlukmasynlar, öňi-soňy oňa ýeterler. Emma wada berlen ol günleri gelende, başyna geljekler zerarly ol kapyrlaryň waý hallaryna!